Croeso i Just a Tocyn. Welcome to Just a Ticket, podlediad Trefnyddyd Cymru. Dylan dwi, ac dyma'r podlediad cyntaf yn y iaith Gymraeg. Ar y podlediad heddiw, da ni am drafod y iaith Gymraeg a'i phwysigrwydd i ni fel sefydliad dwyieithog yma yng Nghymru. Yn gwmni i fi heddiw mae... Lowri Joyce, Arweinydd Strategaeth y Iaith Gymraeg i Trafnidiaeth Cymru. Croeso Lowri, mae'n grêt cael ti gyda ni yma yn Pencadlys yn, yn Pont y Pridd. Diolch. Um, yn gyntaf, rho blas i ni o'r hyn i ti'n neud yn, um, yma'n Trafnidiaeth Cymru. Felly, um, dwi wedi bod yn gwneud y rôl yma ers dwy flynedd a cefndir fi ydy gweithio hefo ymgysylltu rhanddeiliad a cyfathrebu ond mae'r iaith Gymraeg di chwarae rhan yn bob dim dwi di wneud. Dwi di gweithio yng Nghymru drwy ynghyfr, tywed, fy nghyrfa cyfa a um, dwi hefyd yn sylwi y pwysigrwydd heddiw bod o'n un pod y pridd lle ganwyd anthem genedlaethol ni, felly mae hynna'n ffantastig. Felly beth dwi'n neud uh, i Trendith Cymru ydy dwi'n neud yn siŵr bod da ni yn alinio hefo safonau'r iaith Gymraeg, neud yn siŵr da ni'n rhoi um, y gwasanaeth gorau fydra ni i bobl sydd eisiau byw i byda uh, drwy cyfrwng y Gymraeg. Ond rhan arall o'r swydd hefyd ydy hyrwyddo'r iaith Gymraeg ac yn rhoi cyfleoedd i bobl i defnyddio'r Cymraeg sydd ganddyn nhw. Um, to, da ni wedi bod yn lwcus iawn chdi a fi, da ni wedi cael yn dwy'n fyny yn Gymru, da ni'n ni Cymru thrwy yn thrwy fel sa'ch chdi'n ddeud. Felly um, mae'n ma bwysig i roi y cyfle yna i bobl eraill hefyd. dyna beth dwi'n dwi Na, gwir, gwir. yn benna, yeah. So nes ti sôn bod ti'n um, arwain y strategaeth. Mae gyda Trymledd Cymru strategaeth benodol i'r Gymraeg ei hun. Oes. Um, os modd i ti amlinellu, beth yw'r strategaeth a sut mae, um, sut, sut mae Trymledd Cymru yn um, mynd ati i wneud yn siŵr bod y Gymraeg yn ganolbwynt i profiad teithio bobl? Of gwrs. Um, Mae'r strategaeth yn rili really syml um, a mae'n sbio ar tri beth yn bennaf. So, yr, y seilwaith, so pethau fatha, y pethau sy'n symud a'r pethau sydd ddim yn symud, fatha y trenau, a'r gorsafoedd ac yn y blaen, a'r ffordd da ni'n gwella um, y profiad cwsmer i rywun sydd eisiau gwasanaethau yn y Gymraeg. A wedyn, yr ail pwynt ydy canolbwyntio ar ein staff ni, wneud yn siŵr maen nhw'n gallu defnyddio'r Cymraeg sydd ganddyn nhw, wneud yn siŵr maen nhw'n cael y cyfleoedd i defnyddio eu Cymraeg nhw, a i rheini sydd eisiau datblygu eu sgiliau yn y Gymraeg. A wedyn y rhan ola ydy gweithio hefo cymunedau ni, hefo partneriaid eraill. Da ni gyd yn gweithio tuag at yr un peth, mwy na lai. Felly, sa'm pwynt eisiau neud o ar ben ein hunan. Mae 'na yym sefydliadau eraill yn neud uh, pethau ffantastig, da ni'n ei pethau ffantastig, felly mae'n mae neud synwyr i weithio fo'n gilydd. A mae rhan mowr o hynny um, yn cael ei fatha link hefo diwylliant Cymru hefyd, dim just y iaith. A wedyn sôn am y diwylliant a'r cymunedau, um, nes ti sôn yn gynharach bod Pont y Pryd yn gartre i'r anthem, ond yeah. hefyd oedd yn gartre i'r steddfod yeah. uh, ambell am, cwbl fus oedd yn ôl. A nath Trefnydd Cymru chwarae rhan allweddol yn um, llwyddiant yr Eisteddfod. Ie. Yeah, no. Os modd sôn bach mwy? Wrth gwrs. Dwi, bod tro dwi siarad am yr Eisteddfod, dwi, dwi byth yn meddwl bod i'n neud y gorau ohoni, achos mae'n gymaint o bethau positif i ddeud amdan yr wyth dwrnod arbennig yna. Nathon ni cynllunio am fisodd o flaen llaw, ti'n gwybod dy hun. Yeah. Oeddech chdi yna'n gwirfoddoli yn y gorsaf bob dydd, ti'n gwybod, ac dwi'n meddwl oedd, oedd llygad fi fatha tiwod, soseri bob dydd, o'n i just, oedd o'n brofiad mor anhygoel. Ac i chwarae rhan mor allweddol i wneud o'n siŵr bod oedd yr ysteddfod mwy o wyrdd, ac gallu profi bod oedden ni'n gallu newid sy'n mae pobl yn byhafio hefyd, i gallu cael nhw allan o'i ceir, i defnyddio gwasanaeth trên neu bws i gael i um, digwyddiad mor pwysig yng Nghymru a'r Eisteddfod. Felly, oedd, fel dwi'n dweud, fe fedrai'm ddeud o mewn dipyn o brawddegau, mae o just, dwi'n meddwl, mae o, mae o wedi bod yn uchel, uchelbwynt i fi yn fy ngyrfa fi. Ie, yeah, a oedd gyda ni stondin ar y maes um, a hefyd yeah. staff yn yr, yn yr orsaf a, yeah. a dwi'n dwi cael pobl dal yn, dal yn siarad yn ymwsteddfod a gweud yeah. bod e'n gret cael um, siaradwr Cymraeg um, o, fe, o fewn sefydliad Trefnydd Cymru yeah. um, ar y maes a um, yn yr orsaf. So mae hwnna'n destament um, i'r gwaith um, nath cael, cael ei roi mewn um, y misoedd o, o, flan, o flan llaw. Symud ymlaen o'r steddfod, yeah. um, Mae ambell sialens um, gyda Trafnidiaeth Cymru a sefydliadau o'r fath, os, os modd um, amlinellu ychydig o'r sialensau uh, hynny, a wedyn sut mae Trafnidiaeth Cymru yn newid y sialensau mewn i cyfleoedd, yeah. falle? Na, mae hynna'n ma gwestiwn da. Um, mae yna ma lot o bethau dal yn cael ei ddatblygu drwy lens uniaith Saesneg o hyd. Ac dwi'm yn hoffi gweld y Gymraeg fel problem ne' fetha cyrraedd yr y pwynt o orffan yn mynd reit, 'da ni angen hwn yn Gymraeg. Ie. Mae'n bwysig iawn datblygu petha o'r cychwyn cynta yn y Gymraeg. A 'na i sôn mwy am hynny nes ymlaen. Ond yym da ni, un ffordd da ni wedi symud ymlaen efo'r sialens yna um, ydy hefo buddsoddiad mawr ni fewn i trena newydd ni. Da ni rwan efo'r trena newydd yn gweld coeddiadau dwyieithog, da ni'n gweld gwybodaeth ar y sgrin yn dwyieithog. Felly mae pethau'n dechrau gwella a dwi'n meddwl mae hynna'n tiwod, tust i ein staff ni, i'r technoleg newydd da ni'n gweithio fo. Um, mae yna ma welliannau'n dod yn, yn araf iawn. Um, Be sydd yn anodd gweithio ydy, os mae dy brofiad di'n rili really byr o twed, gwasanaeth tren neu bod ar y ffôn i rhywun, sgyn ti'n llawer amser i, i, i, tiwod, i, i ddeud am yr holl bethau da da ni'n neud hefyd, ti'n gwybod. Ond dwi'n meddwl i lot o bobl, sa'n byd gwell na pigo'r ffôn i fyny, a siarad i rywun yn yr iaith Gymraeg, yn yr iaith maen nhw eisiau siarad. Ti bron yn clod fatha yw, oh, diolch beth, ti'n gwybod? Yeah. Felly mae'n bwysig iawn i cadw'r safon yn uchel a wneud yn siŵr, yn ôl y mesur Gymraeg, bod y gwasanaeth Cymraeg yn matcho y gwasanaeth Saesneg sydd ar gael. Ie, yeah, a so nes ti sôn ynglyn â'r technoleg yn chwarae rhan ganolog, ond hefyd ni'n edrych i fod yn arloesol gyda'r hyn, oh, hyn ni'n ei wneud. Yn dan, um, da ni wedi dechrau sbio fewn i um, iaith a technoleg, a mae yna ma na partneriad a sefydliadau sydd lot gwell na ni yn gwneud hyn, ond da ni'n gweithio hefo nhw, so mae gen ti Canolfan Bedwyr yn Brifysgol Bangor, mae gen ti'r Ganolfan Digidol yn sbio ar hyn yn mwy eang, felly dwi'n meddwl, da, da ni'n rhan ohono fo. Um, a da ni chwarae rhan mawr yng Nghymru, ti'n yn ei siŵr bod mae Cymru'n symud. Felly, dwi'n meddwl, os fydda ni fod yn rhan o'r daith yna, gorau byth, dwi'n meddwl. Ie, yeah. a mae'n diddorol iawn, achos dwi'n gweld y newidiad yn amlwg um, ynglyn um, â'r Gymraeg um, ar draws ein, ein gorsafoedd a hyd yn oed ar y trenau um, a mae nifer o, o, um, o'r staff o fewn Trefniad Cymru yn, yn medru'r Gymraeg um, hefyd. Ie, yeah, yndi.
Um, da ni just, dwi'n meddwl, ti'n ti gwybod yn rhan ohono fo, neu ni symud, neith pethau symud ymlaen heb dda chdi, ti'n gwybod. Um, felly, da ni yn gwmni arloesol, fel nes ti ddeud, felly mae angen, fel sa chdi'n deud yn Saesneg, move with the times, yn yeah. ffodus, ti'n gwybod. So, ie, yeah, sicr. A o ran yr posteri yn yr, yn yr orsafoedd, um, dwi'n gweld bod chi'n chwarae gyda geiriau weithiau, um, achos dwi e, e ddim pob weithiau, weithiau yn an, anodd weithiau i, um, i cyfeithio'n uniongyrchol, ond on chi fel tîm yn, yn gweld hynny fel cyfle i fod yn, um, yn eitha credigol mewn ffordd. Yndan, yndan. Um, be da ni'n awgrymu ydy lle bosib, ysgrifennu triawd. So os ti'n gwneud rhyw fath o ymgyrch neu rhywbeth fel yna, trio cael rhywun yn ystafell yn syth sydd yn hefo'r gallu Gymraeg. Pidio meddwl amdano fo fel, fel rhywbeth i gyfeithi yn hwyrach ymlaen. Ac yr ysgrifennu trosi yma neu trawsgrifio lle ti'n ti meddwl am y Gymraeg yn y Gymraeg. Nathon ni defnyddio idiom, um, ni yw'r dyfod doncwyr yn ddiweddar, ac oedd hwnna jyst yn, um, fel sa'ch chi ddeud, chef's kiss. Yeah. Oedd o'n oedd o'n mor addas i'r ymgyrch. A da ni wedi gwneud o lot hefo, um, hefo pethau eraill, um, fetha trydaneiddio llenillau craidd y cymoedd. Oedd nhw eisiau gwneud ymgyrch um, diogelwch. Ac um, ddothon nhw fyny fod dim ail gyfle, no second chances. Ac oedd hwnna eto, oedden ni'n gallu mynd ar syniadau yna i gweithgor Cymraeg mewnol ni a deud, pa syniadau sy'n debygol o weithio yn y Gymraeg. Felly, yn hollol, mae angen trin y Gymraeg fel y iaith yn ei hun, ti'n gwybod? Yeah. A drwy bod, bod yn greadigol gyda'r iaith, mae'r neges wedyn yn fwy, yn fwy bwerus a okay. mae, mae siŵr bod ein gwrandawyr yn, yn medru gweld, gweld ni hefyd. Yndi. Dwi'n meddwl un o'r arwyddion gorau gatho ni aborth amdan oedd, um, dwi'n meddwl yn y Saesneg yna fatha back backdraft neu rwbath oedd o, ond yn y Gymraeg nathon ni pwff o wynt, ac oedd pobl fatha, ma' hwnna'n gret, dwi'n dallt be mae'n feddwl, a mae'n disgrifiad rili really da o beth ydych chi'n trio siarad amdan. Ac yn wedig yr ter terminoleg y reilffordd, mae'n gallu bod yeah. anodd i, oh, i gyfieithu. Yndi, yn sicr. Oh, great. Um, so, cyn i ni ddod ar sgwrs i Ben Lowry, os rhywbeth arall ti moyn crybwyll, e, neu, neu efallai, um, beth ydy gyngor di um, i, i pobl sydd yn eitha nerfus o ran ddysgu'r iaith? Dwi'n meddwl, um, be da ni'n siarad amdan lot ydy defnyddio, peidio trin ieithoedd yn annibynnol mewn ffordd. Mae ma lot o hwnna ni'n hoffi gweld pethau ochr wrth ochr, da ni'n licio toglo rhwng ieithoedd, da ni'n licio chwarae fo geiriau ac yn y blaen. A dwi'n meddwl, pidiwch a bod yn ofyn i defnyddio'r Gymraeg yn y Saesneg, so Da ni'n dechrau lot o gyfarfodydd rwan efo bore da, shwmae, a da ni'n gorffen nhw hefo diolch. A da ni'n neud o efo cyfryngau cymdeithasol, ni ti di gweld hynny. Felly, dwi'n meddwl, pidiwch bod yn ofn i rhoi y Gymraeg yn y Saesneg a chwarae hefo geiriau. Dwi'n gwybod mae, mae tafodiaith dipyn bach o fatha, mae pobl yn hoffi fo neu, neu beidio. Um, hefyd sbio ar pethau, pethau sy'n gweithio yn y Saesneg, ond pidiwch a meddwl mae gorau bod yn union yr un peth yn y Gymraeg. Mae'n iawn chwarae fo pethau ac yn tiwed, wneud o gweithio i'r Gymraeg. A peidio cymharu y Cymraeg a'r Saesneg drwy'r amser. Dwi'n meddwl mae'r ma, ma Saesneg efo sialens yn ei hun, mae'r Gymraeg efo sialens yn ei hun. A pwysig cael Wrth gyn ein cwsmeriaid a'r pobl sydd yn defnyddio gwasanaethau Cymraeg yma hefyd. Felly, byddwch yn ddewr, pidiwch â bod yn ofn, ti'wod, taflwch y Cymraeg i fewn. Yeah. A, a, a, fel dywed Dewi Sant, y pethau bychan sydd, sydd yn neud y newid, y newid, newid mawr, really. Yeah, so, yeah, yeah um, mae'n ma gret, mae'n gret um, gweld yr angerdd, angerdd ein, ein, ein dau, bod ni'n rannu'r un angerdd. Um, yn sicr.
A bod hwnna'n cael ei uh, trosglwyddo i beth ni'n ni wneud yma yn Trefnydd Cymru. Yn sicr. Yr um, raborth gorau ges i'n ddiweddar oedd bod oedden ni'n rhoi y Cymru yn trafnidiaeth Cymru a dyna, dyna di'r llwybr dda ni gario ymlaen i symud ar hyd o.